ruuhii tiysu'uuf jecha nyaata namni jiraatun eegu'urraa hafiinsi hin jiru, kun waan islaamni dalagu namni dagamaan yookaa namni seyu gariin wanni yaadu Namni tokko yoo waanuma argeen garaa if guute waan jiruu isarraa tuqu hin qabu jechuu. Haa tayuu yaanni isaa kun heera Islaamatiin wal dhaba. Akka heera yookaa sirna Islaamatti. wanni gaarin nama fayyadu hundi halaali dhiyana qaamaa godhatu'uuf nyaatun ni gaya waan wasana yookaa daangaa ittin dabarsiniin ammas akka heera islaamatti wanni hamtuun hundi wanni nama miidhu hundi haraami akkuma hundatti yoo dirqiin itti isa geessite malee. Suuraa A'raaf aayata 157 laali. Kana maddi'itti wanni Rabbiin haraam yookaa dhoowwama nurratti godhe garii Nyaata fi dhugaati'iiti, kan akka waan ifiin du'ee, kan akka waan qarrinfu'uu fi kottee wahiin al oollatu qabuu, bineensa fi waan bararu irraa, kan akka qeerransaa, shimbirbuteessaa, kan akka

irraa isin dhoowwe bakhtii nyaatuu waan inni dhukkuba namatti fiduuf waddama ammas dhiiga dhuguu takkaa nyaatuu san haraam isinirratti godhe walaxma alkhinziir akkasuma foon karkarro'oo nyaatuu dhoowwama yookaa haraam isinirratti godhe. wamaa uhilla bihi lighayrillaah ammas wanni Rabbiin haraam isinirratti godhe waan maqaa waan Rabbi hin tayiniitin gorra'ame nyaatuu. Suuraa Baqara'aa. aayata 175 laali. Ammoo farsho'oo fi waan dalagaa ayyaanaa taye tan lottery je'aniin tan Islaamni waan lubbuu namaa, naamusa namaa, qaama namaa balleessurraa lakkaayu hundarraa dhoowwun aayata lamaan as deemtu keessatti dhufte. Rabbiin suuraa Maa'ida'aa aayata 60 irraa hanga 61 keessatti akki je'e, Yaa ayyuhalladhiina aamanuu, yaa warra Rabbitti amane

Wal-azlaam, waan maqaa Rabbii hin tayiniin hiree yookaa hixaa yookaa faala laallatuun, rijsun min amali shayxaan, wanni sun hundi waan badduu shayxaanni itti nama kaasu.

ammallee salaatarraa isin dhoowwa fahal antum muntahuun si isin irraa hin dhoowwamtanii? waan san dalaguu hin dhiiftanii? irraa dhoowwamaa jechuu. nyaata fi dhugaatii dubbannerraa nama dhoowwun namatti roorrisuu hin je'amu. inumaa sun Rabbiin dantaa namaa laaluu je'ama. Wanni Rabbiin waan irraa dhoowwe saniin waan hamtuu, fokkattuu je'eef, isi'iitu aylii namaa, naamusa namaa, gurra namaa, horii namaa balleessa'aafi wanni isiin balleessitu sun waan horiidhan hin argamne, mee aylii namaa biti'iin ni arganii? Wanni Rabbiin dantaa namaatii jecha irraa nu dhoowwe hedduudha, gariin waan sanii waan nyaatatti rarra'u gariin lubbuu gariin naamusa gariin qaama gariin diinaggee wanni Rabbiin irraa nu dhoowwef akka namni karaa gaarii deemuu baruufi akka warra isaanii keessatti miseensa nagayaa fayyaa qabu tayuufi faaydaa Rabbiin waan nyaata fi dhugaatii san dhoowwama godheef warri beekkomsa fayya'aa qabu amma argee jira. Rabbiin akkuma waan garii gosa isi'ii nyaatu'urraa dhoowwe kan akka foon karkarro'oo waan garii heddommeessu'urraa dhoowwe sun, waan gaarii nyaatuun namaaf gayu ifirra dabarsu'u. Tanaaf jecha waan nyaatan, waan dhugan likki'itti nyaatanii dhuguu, ifirra dabarsuu dhabuu. Rabbiin oltaye akki je'e, Yaa banii aadama! Yaa ilmaan Aadam! Khudhuu ziinatakum 'inda kulli masjid, Bakka salaattan hundatti waan qaama isin dhoysu fudha'aa uffadhaa, waan owraa isin dhoysu. Salaata keessatti owran bilistitti'ii, ta dhala'aa jechuudha, waan. fuula fi shanacha lamaan malee jiru. Awran dhiiraa salaata keessatti waan jilbaa fi handhura jidduu jiru. Wakuluu washrabuu, nyaadha'aa dhugaa, walaa tusrifuu, likkii hin dabarsinaa, inna Allaaha laa yuhibbul musrifiin, Rabbiin warra seera dabru hin fedhu. Suuraa An'aam aayata 31 laali. Namni Islaamaa tokko eega waan Rabbiin matumaanuu irraa dhoowwe fi waan isii heddommeessu'urraa dhoowwe dhiisee, Waaqni waan Inni uume hundaan qanani'utti yaame. Tanaaf jecha Rabbiin gabroottan Isaatin akki je'e, Yaa ayyuhan naasu kuluu mimmaa fil ard, Yaa ilmaan namaa! Waan nuti dachii keessatti isinii uumne hundarraa waa nyaadhaa, halaalan xayyibaa, waan gaarii nyaatun karaa isinii godhame walaa tattabicuu khuxuwaati shayxaan tarkaanfii shayxaanaa jala hin deeminaa waan rabbiin irraa isin dhoowwe kan shayxaanni itti isin yaamu nyaatu'uun yookaa

Kuluu min xayyibaati maa razaqnaakum Waan halaal kan nuti isinii kenninerraa nyaadhaa washkuruu lahu Rabbii isin uumee waan isin fayyadu isinii tolu isinii uumef galata galchaa in kuntum iyyaahu ta'buduun